Lmasiḥ d yiwen i iweɛden inelmaden d aglas. Anda ad d-yas wass ad d-yuɣal. Lmasiḥ yenna dakken ad d-uɣaleɣ tikkelt tis snat. U Tira Iqedsen neɣ La Bible teččur d les promesses akked les prophéties d'un retour Uma yella nmuqel ɣer tiriqet-sen, nṭallay daɣen ar umezruy akked wayen iḍerrun ass-agi, ad naf d tidet Lmasiḥ ad d-yuɣal. Ayɣer? Axaṭer aṭas n licaṛat, aṭas n yimeslayen i d-yenna ɣef wayen yeɛnan tuɣalin n Daglas, ama deg Matta, ixef wis ṛebɛa u ɛecrin, Dakken imeslay-d, yefka-d licaṛat ideg ara d-yuɣal. Akken daɣen tella tektabt n uwḥi, L'Apocalypse, tettmeslay-d daɣen ɣef tuɣalin n Lmasiḥ, u tettlaḥaq-aɣ-id licaṛat amek ara tili tuɣalin-agi. Akken daɣen taktabt n Danyal deg Lɛehd Aqdim tettmeslay-aɣ-id ɣef tuɣalin-agi n Lmasiḥ. Lmasiḥ yenna-t-id s liman-is. Deg Yuḥenna, ixef wis rbeɛṭac, inna yiwen alamma d tlata, inna ur tqelliqen ara wulawen-nwen. Tumnem s Yillu, amnet daɣen yis-i. Atan d tid tnezduɣin i yellan deg uxxam n Baba, lemmer ulac tili nniɣ-awen-d. Ad ruḥeɣ ad awen-heggiɣ amkan. Ma ruḥeɣ, mi wen-heggaɣ amkan, ad d-uɣaleɣ daɣen i wakken ad ken-awiɣ ɣur-i, i wakken anda lliɣ ad tilim ula d kunwi. Iswi n Lmasiḥ mačči i wakken ad aɣ-yeǧǧ dagi deg ddunit-agi. Iswi n Lmasiḥ i wakken ad aɣ-yerfed ɣer ɣur-s, ad d-iruḥ ad aɣ-yawi nnig anda lliɣ

Ma da yella ur yuminen ara wiyiḍ ad d-yuɣal, ça veut dire atan ur d-ittuɣal ara. Akken yenna Buṭrus, deg tebrat-is tis snat, de Pierre, chapitre 3, verset 9 akked 10. Ha? Tabrat tis snat n Buṭrus, ixef wis tlata, tesɛa ar ɛecra. Yenna, Ssid ur yettɛeṭṭil ara ad ixdem ayen ad yexdem ayen i iweɛɛed, akken i ɣillen kra belli iɛeṭṭel, lameɛna d ṣṣber i d awen-iṣber. Ur yebɣi ara ad inger ula d yiwen, lameɛna ad tuben merra. Ass n Ssid ad d-yas am umakar, imaren, igenwan, ad negren deg yiwen lehhul ameqqran, ayen akk i tečča tmest ad ifsi, lqaɛa d wayen akk i tt-iɛemren ad ten-tečč tmest. Dagi mačči d asexleɛ i yebɣa ad yessexleɛ Sidi Ṛebbi imdanen, ukontrar, yenna dakken ɣilen d akken ur d-ittuɣal ara ɣilen d akken iɛeṭṭel ɣilen d akken ayagi d lekteb d ayen i yeḍran inuḥ deg zzman-is anda imdanen qqaren-as inuḥ keččini teskiddibeḍ ayagi d lmuḥal ad yeḍru et pourtant et pourtant yeḍra-d wayen i d-yeḍran anda gḍen negren s waman ula d lmasiḥ ad d-yas wass anda ad d-yuɣal inek lqaɛa ad tt-tečč tmest ayɣer i d-in akka xaṭer le monde agini c'est un monde anda yiwen ur t-yebɣi en réalité Acu i yeččuren deg-s? Leḥzen, imeṭṭawen, lehlakat, lmut. Sidi Ṛebbi en réalité d acu tagi ara tečč ara tečč tmest-nni, ad tessenger ayen i yessengaren. Dɣa tuɣalin n Lmasiḥ.

d ubeggen n lɛaḍima n Yillu ameqqran akked umsellek-nneɣ n Yasuɛ Lmasiḥ. D aracu yellan deg-s asirem. Dɣa, a gma neɣ weltma, ilaq ad teḥsuḍ dakken tuɣalin n Lmasiḥ s une question de temps. Ahit ma mačči ass-agi, azekka, ma mačči azekka, qabel, ma mačči qabel ɛla ɛecrin, ma mačči ɛla ɛecrin, ɛla lqern neɣ ssin. Meh! Ilaq ara a nettu d akken amek iḥetteb Sidi Ṛebbi d wamek i nḥetteb nekni mačči kifkif. Sidi Ṛebbi atan s nnig n lweqt, nekni nettḥussu netta ur yettḥussu ara. Af-d deg wayagi i d ak-yeqqar yiwen n wass am walef, c'est que anda yiwen n wass am walef iseggasen, anda Sidi Ṛebbi.

i yemdanen n ddunit merra, tegni-tt i wakken ad issinen Lmasiḥ, i wakken s uzekka ma yuɣal-d, yiwen ur t-ittḥasab as ayen yettunefk ara tegni-tt i wakken ad k-issineɣ. Tuɣalin Daglas yebɣa ad tili am baɛd mi ara sellen yemdanen i lexbar n lxir, xedmen le choix n Daglasen, xtaren imaren ad d-yuɣal, i wakken ad yahwi widak i t-yextaren. S agagma neɣ wetma,

i lebda ǧaɛu lehna d talwit ɣer tikti nniḍen